Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dorogiý Türkmenistancy bu gün şol aradaky pully meseläni ýene täzeden gaýtalap düşündireli sebäbi ol gürrüň umumy halkyň içindäki ýurduň içindäki pul aýlanyşygyň gürrüňi däl Ol aýlanyp ýören pul Türkmenistandan karga bilen ýaňky ýegenler, Türkiýe, onuň, olaň. Şu Saryýere getirilýän pul, Saryýerden ýene döwüzlere paýlanyp, ýene-de ondan, ýene-de ahyry aýlanybam şol ýaňky kim şol Türkmenistan bilen şertnama baglaşyp, o şertnamada-da şol ýaňky dollardan başga ýene-de şol manatly tölegler bar bolsa, Şonuň peýdasy bar diýdi. Ýöne hökümetiň ýolbaşçysy Haramdag Berdimuhamedow bu meselä ne derejede goşulýar, näme üçin adamlaryň hemmesi bankomatyň agzynda daňylan, näme üçin şolar hiç zat alyp bilenak, näme üçin ol şertnamany baglaşanda arasyna manatly edýärde, ol ýeke özi o taýda bara hakyly ýetenakmy, o taýda olaryň görýän girdejisinden elbetde paýlaşylýandyr. Ýöne bärde esasy mesele näme üçin millet bankomatlara daňylgy? Ony başga hilem çözüp bolýar-a, Sowet Soýuz döwründe-de bolan işler bar-a. Bolmanda talon berýärler, nä çöregi talon berýärdiler, çekler edýärdiler, oň ýoly bar-a, etjek bolsa. Ýöne edesi gelenok. Näme üçin edesi gelenok? Edesiniň gelmeýäniniň sebäbi dogry. Ýurt bankrotmyşyn gyzyl pul gelenag dogry ol orsýet bilenem şertnamada utuldy eýranlar bilenem bir jedelleşdi otagam ol gelýän pullar öňki ýala gelenag öňki ýala gyzyl pul gelenag ýöne pul bara. Ýöne ol puly näme üçin millete berenak? Mesele şunda. Meseläň düýbi şunda. Eger-de biz şol ýanky bi hökümet binasyny täzeden, tribunadan gurubilýän bolsak, bi Aşgabat Siti, Ahal Siti ýa ýene şoňa meňzeş biderek, bimany gurluşyklara pulumyz ýetýän bolsa, Täzeden Türkmenbaşy banky täzeden gurnap bilýän bolsak, eger-de biz ýene-de bir topar gostinitsalary salybilýän bolsak, Türkmenistanda ýyl boýy ýigrimi müň adamdan kän gelenok, emma muň salan gostinitsa iki million sygdyrýara. Kim üçin salynýar bu zatlar? Sebäbi eden ogurlygyny başlanda-da, soňam dowamat edende esasy gurluşyň üstünden edýär. Bir dollaryň ýerine bäş dollar bahasyny kesýärde şoň üstünden girdejini hem özi hemem şoň kim bilen şony işleşýän bolsa şony paýlaşyp ýören adam. Indi şol esasy mana näme üçin bi onda bi aýlyk bi onça pul bar bolýan bolsa bu adamlara pul berip bolýara. Bolýan ekena şol belli bir derejesini şol gyzyl puly şol ýaňky gyzyl puluň ýerine şol aýlygam beribilýär. Eger adamlar aýlyklaryny alybilýän bolsa olar şo gerek iýjegini, içjegini, çagalaryny çagalaryny geýindirjek bolsa mümkinçiligi bara. Emma hakykatda by esasy pullary Gerek bolmajyk tarapa, gerek bolmajak tarapa gurluşyklara siňdirýädä halka o puly berenak diňe öz bähbidiniň öz nebsiniň eşegi şondan puly özi çekýä millete puly berenak bermeýäniň birinji sebäbem egerde milletde pul bolsa şol aýlyk wagtynda alynsa Millet geljek bazara, bazarda haryt ýok. Eger häzir milletiň hemmesinde şo pul bolsa, şo pul bilen millet bazara gelse, bazarda millete ýeterlik haryt ýok. Iň gorkuly ýeri, haramdagyň gorkuly ýeri şol. Millet howsala düşse, alňasap başlasa, onda milletiň öňünde durmak kyn. Pulumyz bar näme üçin haryt ýok diýýär. Diýeli, ine häzir Mintorg. Mintoryň eýesi bar, oň wise-premýeri bar seredip ýörler. Ýylyna gzet her aýda orta hasap bilen dokuz million dollar gerek, Türkmenistana gerekli haryt girer ýaly. Emma şu wagt, ine diýeli dekabr aýynyň özünde Diňe şu Nowy godyň öňýanyna bar beren puly üç million dollar. Bir million dollara alma üçin, bir million dollar mandarin üçin, bir million dollaram apelsin üçin. Ne ananas ýok, ne banan ýok. Näme üçin? Näme üçin edýär şu zatlary? Millet çörek bilen, suw bilen oňsun. Azatlyk ýadyna düşmesin. Nireden çöregiň tapjagyny bilmän ýörsün diýip edilýänje oýun. Ýogsam şol gur bimany, gereksiz gurluşyklardan pul yzyna çekilip millete berilse harydam getirip bolýar, aýlygam berip bolýar. Muň gorkusy başga. Ol hakda men gelejekde ýene-de gürrüň ederin, sebäbi daş-töweregini, ynamly adamlaryny u yzly-yzyndan bi basyp, gyrgyna salyp ýör. Indi muny goramaly adamlar ony goramaga çekinýärler, sebäbi bulaň hemmesiniň barjak ýeri Owadandepe. Ol hakda men gelejek çykyşymda-da size gürrüň bererin nesip bolsa.